ore ekerogo isiko ya gusii, yaani ng'a omogusii bieka ore ekerogo gia diaspora eyio ere Nakuru. Ntwabwate simbarati agakenaneka nase abaluhya. Bono Nairobi ntobwati mogusii onde bwensi ore member of parliament, unless Nyasaye atokonye 2027 totware oyomo, gose babere, gose batato. Lakini so far nare amabieka ore emember of parliament inse ya isiko ya gusii. Onde taiyo onya kogenda na mwana onde bwensi obisi yaye, ng'a nabwate obokongu bwe school fees, orue atabwati fee. Onde taiyo, inche narorire mpaka omong'ina ogocha kabisa oborio ngwa applyete ng'a yaya ninki narengeo, okinywe omwana ose ariwu, otebe ikaranse abwo, genda iga aria ase reception, tebia omongwana gete, akoe na eke na eke. Onde taiyo. onya kogenda obisia aborwe school fees korwa oo. Mbarobwo bakoimokia mpaka amatunda bagenda obisia Rama, bamanya koimoka bamotebia omogambi, gaki amatunda aya tindati customer ngoria, kwanza amatoke aria amanchete sana, onyagore onsi otebie abanto baye kari, riria ndirago agorete mpaka ebinto bia twelve thousand, omong'ina agocha obisia aria amooni ogenda bwoye, amanyete ere Monday tindi kogenda chiro, ase Rama nkogenda. Ebi bionsi ki bigokorekana. ebikorosia oboamate obuya bituine ekiongozi na abananchi baye. Bono ekero twanyorete ng'a Goonies omonto achete igaa Nakuru, tokamanya konyora ng'a abanto baak baakirwe abande babwatirwe mpaka omjumbe oyomo obwatirwe osoe echela, narenge keen sana koigwa ngiarama gokwana, nkamanya kogoka buya sana na estatement yaye. Tebwenereti konyarekana. Ing'a onye kwa mobile Asante kwarete ekaunti yaani mbete gosaria abanto abwo, no way. That is a high level of wisdom korwa ase omweshimiwa Arama. Ase abanto abete abande koba ang'e na Matiang'i, na Arama. Naende ase abanto Matiang'i abande otegerera, na Arama. Moika ang'e omongwana oyo agosiire kabisa Matiang'i. Moika ang'e kabisa.

Bwata ekura Nakuru West. Gekonyarekana ng'a chingaki chi'ekura echi chiaikire, efea tobwati, tebia Arama timbwati fea. Mongo nerache chigari akoira obwate ekura. Abagusii motige goakera Arama nse. Tiga gotebia ng'a gusii chisukuru echi chire iga Arama gwakanere abana chischool fees, tari eyemo, tari ibere, chisukuru ki chisukuru nyambare ki ang'o. Omwana akobe amenyete Nakuru, Arama omoakanere school fees gusii iga. Igo nkwagacha are chisukuru chia Gusii, ere nkwagacha are abana ba Gusii ase chisemi, nere nkorosia are Nakuru West. Komanya konyora Abagusii mbareo bare Nakuru, bamenyeo emiaka yonsi pi, bamanya koimoka gwacha goaka chisukuru chikura Gusii igaa. Bamotiga are ama, kagostruggle konyora chikura. Naende Abagusii nabo bagokonywa mono. Chikabira chinde nkwegwa chire, tari kobagwa, in fact bare otameti epiya yaye na omosigisi. Lakini are ama.

Igo mogosiira Arama, mwasiirire matiang'i atambe. Bono iga Nakuru nabe enga Jubilee Zone ase engencho y'omongwana oyomo bieka, Samuel Arama. Eki nakio togosaba abagusii baminto, siira omongwana oyo. Gakobarangeria iga aria, soka, genda isiko, igwe inki agokwana. Gakoba tari gochia ande, genda nere. Motegerere. Ekero tosiire egesaku ki'omogusii, ekero tosi kegeta tosi tosiire kabisa egesaku giaito, gekogera tiga ngotebi ng'a abagusii bande mbaroo babwate nyandamwamu. Buna ebe bono ya matiang'i toroche ebinto bigase eira igaa, matiang'i akorwa president omonto omoka okana ng'a aya amatiang'i tagoita isaini. Nonya na omogusii kabisa omogaga kobwate chindaru, abande basomete na matiang'i buna bono osagere. Lakini agoteba ng'a yamatiang'ete esaini, ng'a tang'eche tang'ete emeremo, ekero arenge egasi tang'ete emeremo. Igo tobwenerete goikansa kando twaratebi naki, before matiang'i atarabori obogambi, mokwana oyo naetwe oboremo? Naetwe emeremo gete? Mbaroo bagoika kwabori naki otari goakera ekuru na ekuru ng'a yaya ramache tarankonya kende, bono ara amaabete gocha mwago akoimokia goteba tata ng'imoki chandoki obwate ase otauti. ng'a yaya, timbwati nyomba, timbwati neke, ng'akanere omoesimiwa agwakanere akokore kera egento, omanye gocha komosupport. Eyio erabe etabia embe abagusii. Tiga toimoke tosiire omongwana oito kagokonya okonya abanto. Neba tobwati omwana ore sukuru, aria amaka akanere omong'ao iga okonyire omogusii. That's why ngosaba naki tiga tware chinkoro chia obomo. Ntogoikera ase twensi pi, togokira kiri twatiga aria amagago struggle bweka e Nakuru. Yet single handedly nere okobwatera amatiangera e Nakuru. Mokutano toyio omatiang'e okoreka Nakuru obe successful aramate aywo, mpaka arama aboo. Nare gosaba abagusii bwensi pi ase more, imoka sira omogaka oywo Nairobi, Nakuru I mean, mosire, mosire kabisa. Naende rituko ri'ekura tari mobwate chikura mokire oo, boka aka chikura. chikabira chinde chigochengera are ama, chiamochengera kabisa, chiamochengera kabisa, chikomoakera chikura, bakoirigiata gochia abagusii nabo moremokerete ng'a na oyo ominto, genda moakere chikura, go vote for him. Egento kiria nanyarete korora korwa ase Alama, na reliable. Oria omongwana oratebi naki omoesimio, mambi ntobwate omochango ore iga na iga. Noche true, agotebi ee. Mambi iga tari tori komorigia, okomoa gesi ime erao egechigwa aye kira atakutafuta, atakutafuta. Naende in fact, okore emipango yaye. Egento kende giansagetie ameete kera omonto, nase twabisia omonto agocha. ng'ai aye omosubati otonyore accident, mosubati ki oyio ng'a omorore, mosubati oyio momaete, nang'akete ekura ngakete, gakororire iga okobwatire that is what we need ekiongozi iga kimanye abanto baye, kimanye ke- ke- kebe ang'e na abanto baye, tonyare gochengi this country. Abagusii, reka totware espiriti ya ogochora abanto ase obogambi, naende tari nakuru okande ete mo extend okaboko okwo. Nairobi. Abagusii mbaroo batenene ebirogo ao ao baakire chikura. Baria more Nairobi intwe bare gusii anga gusii amo ocha komioka gocha goaka chikura. Gusii iga iga abanto barache naba Kisii county lakini aba Nyamira more especially bera oo. Nyamira ngwo fixed tore. Bera oo Kisii county baria ocha korusia rama ba baria ochi korusi simbarati nabo ocha korusi omohindi nabo mogocha. Lakini baria bore Nairobi. Mono mono baria bakonyamira, bwate rora oo, chit rituko ria chikura, soa chiraini, maambia soa eraini, mogusii kwamororire mokaye nyakundi ong'iti kiang'o, beka ekura agwo. Eye nere espiriti ya obomo bwa omogusii, naki togokwana amang'ana aya, omanyete kogera mpaka twache omotandao iga agokwana, tiga torendane, tiga torendane tiga torendane buna abagusii. Toro ki example ase Alama, Alama toro ki naki koba omojumbe ense ya Gusii isiko ya Gusii ngokonye ere. Bono Jubilee Nakuru matiang'i akoranete, ase eng'encho yang'o? ya Alama. Totware oyonde Nairobi batato igo, ntosugeti. Igo omanyete gotwara chim chichumbe amachumbe abachumbe batato, okonyora ere chiMCA twatware kadhaa.